Aħdem il-loading bi 24 kif suppost. U mbagħad ara jekk hemmx eċċezzjonijiet. Mhux taħdem bl-eċċezzjonijiet u mbagħad tara wara. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li l-Ministeru saħaq li ħajkun qiegħed jimplimenta. Waħda mill-affarijiet. Issa ovvjament rridu naraw implimentata s-sena skolastika li jmiss u eventwalment għal ta' wara. U mbagħad tajnih sensiela ta' proposti, pereżempju, għalfejn kulħadd jagħmel il-kampanji favur il-professjoni biex inħajru iżjed żgħażagħ jersqu lill-professjoni u aħna fid-dipartiment tagħna ma jsir xejn. Xejn, ġifieri kieku tara xi darba xi tip ta' avviż jew xi ħaġa, nitkellem mod pożittiv fuq anke unions oħrajn. In-nurses għandhom kampanja biex iħajru ż-żgħażagħ jersqu għall-professjoni. Hija xi ħaġa tajba, jagħmluha jointly huma u l-Ministeru. Għalfejn aħna m'aħniex kapaċi nagħmlu xi ħaġa simili bħal dik? L-MUT hija lesta li tagħmilha, però mhux se tagħmilha waħedha, mhix l-employer. Jiena ma rridx nieħu r-rwol tal-employer u għal l-aħħar għeżtni jiġi hekk. Fehmilna mill-Ministeru qalli mur u fittex u sib sibli t-teachers. Mhuwiex ir-rwol tal-MUT li tmur tfittex u ssib it-teachers. Jiġifieri għalija għandu jkun hemm joint effort bejn il-Gvern u n-non-state, Knisja u indipendenti, b'tali mod li noħorġu b'xi ħaġa sew u nippruvaw nuru s-sabiħ tal-professjoni li ħafna drabi ma jidhirx u nattiraw kemm jista' jkun żgħażagħ Anke b'inċentivi. Jien naf semmejna waħda mill-affarijiet, ilna nsemmuha snin din. Agħti stipendji aħjar lil dawk li qed joffru l-korsijiet leading għall-education, education professions. F'setturi oħra jagħmilha. L-università tagħmilha. Aħna l-Ivy jekk din hija xi ħaġa li ma nagħmluhiex. Jiena ddikjarajt kemm-il darba, jien m'iniex lest li niftaħ id-diskussjonijiet fuq il-ftehim settorjali. M'iniex lest. Però li nħarsu lejn ħtiġijiet Li kien hemm fi żmien il-ftehim settorali u li żdiedu wara, iva, naf li l-influss ta' tfal barranin baqa' jiżdied exponentially dal-aħħar xhur u snin. I mean, ir-realtà tal-lum mhijiex realtà ta' sena u nofs ilu, sentejn ilu meta konna qed ninnegozjaw il-ftehim. Hija ħafna differenti minn li kienet dak iż-żmien. Ma nikkonsidrawhiex allura għax ngħidu għax għandna ftehim li fadallu tliet snin oħra? Każijiet eċċezzjonali jiġ tfisser. Inti għamilt it-timetable, assenjajt il-loading 'il kulħadd. U mbagħad, kif aħsen jgħid lil kulħadd, tajt ħares għandi ħames teachers hemmhekk li bl-ebda mod, nagħmel x'nagħmel, bl-ebda mod ma jistgħu jiġu 24 dawk. Irridu bilfors ikunu 25. Dawk huma l-eċċezzjonijiet. U meta kien hemm id-diskussjonijiet fi ħdan il-ftehim settorali fuq dak l-element kien qed jiġi diskuss. Mhux li jkollok is-27 fil-mija tal-għalliema tal-matematika bl-eċċezzjoni. Għax imbagħad dik m'għadhiex eċċezzjoni. Li jkollok one-fourth inti tal-cohort B'dak il-loading din mhix eċċezzjoni. Min-naħa l-oħra għandna kompetizzjoni kbira mis-suq tax-xogħol. Jiġifieri nafu li s-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol illum il-ġurnata hija li l-unemployment rate hija baxxa ħafna, close to three percent, u dan ifisser li għażliet għal żgħażagħ hemm kemm trid. Professjonijiet hemm kemm trid, impiegi hemm kemm trid, u hemm ukoll impiegi li għandek an instant gratification in terms of salary. Jiena qdiet għal għalliema barranin ilha ilha tidwi issa naqra naqra snin biex ngħid hekk. Tarawha bħala theddida għall-kundizzjonijiet ta' bqija tal-għalliema jew le? Eħe, ara, ħa nispjegalek. Ara, riċentement kien hemm diskussjoni mal-Ministeru, ġifieri l-Ministeru riċentement reġa' semmielna dil-kwistjoni tal-għalliema barranin. Tajjeb li ngħidu li l-Ministeru jidher li ma jridx jimponiha xi ħaġa bħal din. Jiġifieri li kien qed jifflowtja fil-kuntest ta' diskussjonijiet wiesgħa li konna qegħdin nagħmlu. U issemmiet, issemmiet bħala waħda mill-possibiltajiet. Però aħna qegħdin nargumentaw b'dal-mod. Kieku eżawrejna kompletament kull ħaġa li nistgħu nagħmlu fil-qasam edukattiv, ngħidlek iva, m'għandniex għażla oħra, m'għandniex ideat iżjed, m'għandniex proposti iżjed, kemm aħna u kemm il-Ministeru eżawrejna kull tip ta' possibilità li hemm u wasalna issa għal dik il-meta li nħarsu lejn il-barranin. Però jiena konvint li għadna m'aħniex hemmhekk. U m'aħniex hemmhekk għax għad hemm ħafna x'jista' jsir biex inħarsu lejn iċ-ċirkustanzi li hemm bħalissa. Eħe, tista' tiġi integrata b'mod gradwali, però mhux bħala l-uniku possibilità. Jiġifieri, jiena il-biża' tiegħi hija din, jekk taqbad u tiftaħ is-suq għall-barranin, għal kulħadd bħallikieku solvejna l-problemi kollha li għandna fil-qasam edukattiv, għax issa għandna manpower, għandna supply minn fejn jiġu. U l-kumplament tal-affarijiet tħallihom u twarrabhom. Le. Irranġa l-kumplament tal-affarijiet u mbagħad inħarsu beyond beyond it. Jiena nemmen li ministeru qatt ma għamel projections. U jiena ngħidha quddiemhom bħal ma ngħidha barra u bħal meta nsemmiha miegħek. Jiġifieri, il-ministeru qatt ma qabad u ħa jgħid ħa naħlu l-ħames snin li ġejjin. Kif ħa nkun? Population growth minħabba l-barranin ħa tikbirli daqshekk. In-numru ta' għalliema edukaturi li ħa jirtiraw huma daqshekk. Minnhom irrid naqbad cohort li nara kemm ħa joħorġuli b'ċertu leave, maternity, parental, whatever. Minnhom ħa nara kemm għandi studenti li qegħdin jistudjaw, mela ħa nara kemm ħa jidħluli. U nalloka tant tant riżenji li jkun hemm matul is-sena sa ma nieħu exponential figure li għax xi ftit dejjem jiżdiedu. U nara kif ħa nkun. Il-population growth tal-barranin fis-snin li ġejjin, għall-inqas it-tliet snin li ġejjin ħa tkompli tiżdied. Jiġifieri ħa tagħmel impatt kbir fil-primarja. Il-primarja ħa jkollna shortage fil-primarja ħafna ikbar milli għandna bħalissa jekk mhux se nindirizzawha. Jiġifieri kemm aħna qed nitkellmu fuq il-Malti u l-Matematika bħalissa. Il-primarja ħa tkun waħda mill-ikbar problemi li ħa jkollna fit-tliet snin li ġejjin.